bresennol bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio uh, ac yn cael ei gynnal yn fyw ac yn ffrydio'n fyw ar YouTube a bydd modd i chi edrych arno. Gofynnir i chi roi'ch ffona symudol i ffwrdd a hefyd i roi'ch hunan ar mute os gwelwch yn dda, ond ni baich bod chi'n cyfrannu yn y cyfarfod ac yn cael ei recordio. Yym, a ga i ofyn, gan bod ni'n yym yn griw bychan heddiw, i'r aelodau pwyllgor gwaith sydd eisiau cyfrannu, neu swyddogion, i chi godi'ch llaw yym go iawn, mae'n anodd iawn cadw golwg ar y llaw rhithiol ac fedra i reoli'r cyfarfod yn well fel 'na os 'di hynna'n iawn. Mi ai ymlaen ŵan i i'r bawb sy'n bresennol. Yn gyntaf oll, mae'n ymddiheuriad gan y Cynghorydd Ieuan Williams. O ran fel arall, mae'r pwyllgor gwaith yn llawn. Yym mi ai o gwmpas yr aeloda' etholedig dwi 'di gweld sydd yma ac os dwi'n methu rhywun plîs newch chi yym tynnu sylw i hynny. Yr aeloda' etholedig sydd yn yn rha- yn gwrando ag yn eista' yma ond ddim yn aelod o'r pwyllgor gwaith ydi'r Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes. y Cynghorydd Glyn Hames, y Cynghorydd Ken Hughes, y Cynghorydd Dafydd Roberts a'r Cynghorydd uh, Bob Llywelyn Jones um, dwi wedi weld yma bore yma. A mi ai o gwmpas y swyddogion hefyd yn mwyn croesawu chi. Uh, Prif Weithredwr sef Mrs Anna Morgan. Bore da i chi gyd. Uh, Dirprwy Prif Weithredwr sef Mr Dylan Williams. Bore da pawb.
Yr swyddog y 15 un sef Mr Mark Jones. Bore da pawb. Y swyddog monitro sef Miss Lynn Ball. Bore da.
Bore da. Um, dwi ddim yn gallu gweld bod y cyfarwyddwr addysg wedi cyrraedd eto, ond mi fydd hi sy'n ymuno efo ni. Mae Yvonne Roberts, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Bore da.
Da, Mr Christian Brand, sef y pennaeth rheoleiddio a datblygu'r economi. Bore da pawb. Bore da.
Um, wedyn mynd ymlaen i Anwen Davies, rheolwr sgriwtoni. Bore da.
A hefyd yn yma yn cefnogi y pwyllgor bore yma, mae Meirwen Hughes a Miss Anne Holmes, ac hefyd mae Arwel a Nici yma o'r criw cyfieithu, a dwi'n meddwl bod wedi cael pawb yma. bore 'ma. Ac efo hynna mi awn ni ymlaen yym i'r agenda. Felly rhif un ar yr agenda bore 'ma 'di datganiad o ddiddordab. Yym o's 'na gen unryw aelod neu swyddog unryw ddatganiad o ddiddordab i wneud? Na? Diolch i chi. Mi awn ni ymlaen felly i'r ail eitem ar yr agenda, sef materion brys a ddisgwyd gan y Prif Weithredwr. Na, dim materion brys bore 'ma, Madam Cadeirydd.

Mae hein yma hefyd i gyflwyno i ni er mwyn i ni mabwysiadu nhw. Os da rwy'n yn fodlon cynnig nhw, os gwelwch yn dda. Da i gynnig nhw. Cem, Cynghorydd Meirion Jones yn cynnig. Da i eilydd os gwelwch yn dda iddyn nhw. Eilio. Da rwy'n yn eilio. A mi ai o gwmpas chi yr un math i dderbyn hein. Y Cynghorydd Richard Dew. Derbyn.
Diolch.
Y Cynghorydd Robin Williams.
Derbyn. Diolch Robin. Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas.

Diolch. Felly yym 'dan ni angan cyflwyno a 'dan ni angan derbyn y prif gwaith wedyn yym derbyn y blaen raglen waith. Dwi'n cynnig o'dd ga'i eilydd os gwelwch yn dda ar blaen rhaglen.
Meirio. Meirio yn eilio a mi a i gwmpas chi fel pwyllgor gwaith i dderbyn. Yy Cynghori Richard Dew. Derbyn. Diolch.
Cynghori Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y Cynghori Karen Jones.

Ia, diolch yn fawr iawn. Um, Mae'r adroddiad yma yn cyflwyno'r datgan incwm a gwariant uh, drafft ar gyfer 2020-2021 uh, a'r fantolen drafft fel ag yr oddi ar uh, 31 o fawrth 2021. Um, hefyd mae yna um, wybodaeth mwy manwl yn yr adroddiad yma am falansa cyffredinol y cyngor a'r cronfeydd wrth gefn sydd wedi cael eu clustnodi, a mae'r adroddiad yn rhoi manylion am sut mae'r Cyngor yn bwriadu defnyddio'r cronfeydd wrth gefn a'r balansa yn 2021, 22 ac yn y dyfodol. Mae o yn nodi lefelau balansa cyffredinol a'r cronfeydd wrth gefn clustnodedig, sydd, yn barn proffesiynol Mark Jones, y Swyddog Adran 151, fel lefelau sydd eu hangen i ni gwrdd â unrhyw risgiau ariannol da ni'n wynebu yn y dyfodol ac unrhyw ymrwymiadau cyllido presennol da ni wedi wneud a cymryd i ystyriaeth unrhyw gyfyngiadau penodol ar gyfer y cyllid. Felly, os 'di o 'di dod mewn fel arian grant a bod hwnnw ar gyfer rhywbeth penodol, yn amlwg fedrwn ni ddim defnyddio'r pres 'na ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Mae rhaid pwysleisio bod lefel y risg mae'r Cyngor yn ei wynebu yn medru newid, a mae rhaid i ni gadw golwg ar lefelau'r balansau cyffredinol a'r cronfeydd wrth gefn dros y misoedd nesaf. Da ni'n gwybod yn barod bod yna bwysau'n dod mewn un neu ddau o feysydd, a bydd rhaid i ni ariannu hynny wrth i ni fynd yn ein blaenau. Um, Mae'n bwysig hefyd uh, i mi jyst pwyntio allan nad ydy'r ffigurau yma ddim wedi cael ei archwilio eto a felly mi fedra yna fod uh, newid o, oherwydd hynny. Um, ac uh, unwaith fydd yr, um, yr archwiliad wedi cael ei gwblhau, uh, mi fydd y datganiad o gyfrifon terfynol uh, yn mynd ymlaen y pwyllgor llywodraethu ac archwilio

Mae'r, mae o'n dangos yn yr, yn yr datganiad incwm a gwariant bod yr, yr cyngor, mae'r, mae'r gwasanaeth y cyngor wedi costio 24 miliwn. Wrth gwrs, dydy hynna ddim yn meddwl bod hynna gyd yn disgyn yn erbyn um, dreth dalwyr môn i dalu hynna. Mae, mae hwnna yn yr datganiad sy'n seiliedig ar yr polisïau cyfrifo a'r safonau cyfrifo dan ni'n gorfod dilyn i ddod â'r cyfrifon at ei gilydd. Mae yna lot o wariant yn fan'na sy'n dod allan o'r cyfrifon ar gyfer beth sy'n cael ei ariannu gan Treth Cyngor ac yn y blaen. A mae'r cyfrifon llawn drafft ar safle we y cyngor, os ydy rhywun yn gwylio hwn ac yn edrych ar y ar yr adroddiad yma ac yn meddwl be mae hyn yn feddwl, wel mae yna fwy o fanylion ar yn yn yn cyfrifon drafft ni sydd ar y safle we ni. Yym ac fel oedd Cynghorydd Robbie Williams yn dweud, mae hein yn cyfrifon sydd dal yn cael ei archwilio a bosib i newid. Jyst un pwynt pwysig o'n i'n meddwl codi efo chi, yym Da ni wedi bod trwy'r arian wrth gefn a balansa'r cyngor a di edrych beth beth sydd angen um, ac ar yr arian wrth gefn cyffredinol, fel arfer dwi wedi bod yn dweud wrthoch chi, da ni angen cadw o gwmpas 5 y cant o cyllideb net revenue y cyngor. A mae'r balansau wedi bod o dan y ffigwr yna um, hyd at flwyddyn dwytha pe nathon nhw ddod yn agos iawn i'r 500. Um, mae nhw'n uwch na'r 500 rwan, ond dwi yn argymell i chi oherwydd yr ansicrwydd dros gwariant flwyddyn yma, fel da ni'n dod allan o'r cyfnod Covid, a yr ansicrwydd o gwmpas y setliad um, gan Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyllideb refeniw flwyddyn nesa', dwi'n argymell ddylia' y balans 'da ni'n cario fod yn fwy na pump y cant. Wan, fysa pump y cant o gwmpas saith miliwn a hanner, ond dwi'n meddwl ddyle, fysa'n beth doeth i ni gadw swm uwch na hynna, a dwi'n argymell naw miliwn fel yr isafswm am flwyddyn yma. Ond wrth gwrs, 'na ni adolygu'r ffigwr yna fel 'da ni'n symud ymlaen, a 's 'di y sefyllfa ariannol yn gwella, a dipyn bach fwy o sicrwydd, Fedra ni bosib um, meddwl dod â'r ffigwr na yna nôl lawr teg at y 500. Ond ar y funud, dwi'n gweld risgiau, dwi'n gweld heriau ar gyfer yr ochr ariannol yn i ddod a fysa'r codi'r lefel na i 9 miliwn yn rhoi dipyn bach fwy o um, sicrwydd ariannol i'r cyngor. Um, fel o Robin yn egluro, mae gweddill yr arian wrth gefn, mae yna resymau penodol i gadw rhan fwy o'n nhw um, ar gyfer rhisgiau corfforaethol, um, bosib, mae, a mae, mae hynna yn amflynyddol. Wedyn mae yna risgiau penodol mewn gwasanaethau a da ni'n cadw arian wrth gefn ar gyfer pethau penodol. Um, mae rhywfaint o'r arian wrth gefn i ariannu um, gwariant cyfalaf i'r dyfodol neu prosiectau sydd wedi cychwyn. yn barod a heb i heb i orffen. A hefyd fel o Robin yn egluro mae yna grantiau ac yn y blaen ac arian eraill um, fedra ni ond defnyddio am y pwrpas um, mae'r grant wedi rhoi. A wedyn unrhyw dan wariant neu grant sydd heb i ddefnyddio, da ni'n cadw fo yn yr arian wrth gefn. Felly, pwrpas yr adroddiad ydy i chi nodi y cyfrifon, nodi y balansa a'r balansau arian wrth gefn mewn ysgolion ac yr arian wrth gefn sydd gan y cyngor, ac yn gofyn i chi yn benodol i cytuno i greu yr arian wrth gefn newydd neu'r rhai unigol sy'n cael ei restru yn tabl yn paragraff 6.1, a i greu arian wrth gefn ar gyfer y gwasanaethau, 1.3 76 miliwn sy'n cael ei nodi yn tabl 3 o'r adroddiad, a hefyd mewn egwyddor i ryddhau defnyddio balans uwch na dan ni'n argymell fydd angen cario ar gyfer yr arian wrth gefn cyffredinol a arian wrth gefn eraill lle does gennym ni ddim yym angen neu ddim ymrwymiad i ddefnyddio'r arian yna. So mae hynna'n yn rhoi caniatâd i ni edrych i ddefnyddio 3.47 miliwn o'n balansau ni ar gyfer projectau sy'n ateb risgiau neu heriau mae'r cyngor yn gwynebu ar hyn o bryd. Ond fydd yr prosiectau yna ddim yn symud ymlaen heb eich caniatâd chi, a felly fydd yna fwy o waith yn cael ei wneud a rhestr yn dod o'ch ger bron chi eto i chi gytuno ar prosiectau unigol i ddefnyddio hyd at 3.47 miliwn. Diolch.
Diolch Mark. Ai nôl at Robin i fynd drwy'r argymhellion dyma Robin cyn i ni agor allan i drafodaeth. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr.
Cyn i mi fynd i mewn i'r argymhellion, dwi'n meddwl bod o'n bwysig uchafu rhai o'r pethau mae Mark wedi sôn amdanyn nhw. Um, tydan ni ddim allan o uh, yr argyfwng, gymellad mae Covid yn cwestiwn, Yym, yndi, mae'r sefyllfa wedi gwella yn arw yn ôl be' 'dan ni'n ddallt o ran nifer y bobl sy mewn ysbytai, yym a ma'r nifer wrth gwrs o bobl sydd yn yn marw yy o'r haint difrifol yma wedi lleihau. Yym ma' bob un marwolaeth yn yn yn yn un marwolaeth yn ormod. ond ma'r ffigyra wedi lleihau yn sylweddol dros y misoedd dwytha ma, ond 'da ni ddim allan o'r coed eto, dwi'n meddwl bod o'n bwysig pwysleisio hynny. 'Da ni hefyd ddim yn gwybod be' fydd yn setliad ni o Gaerdydd eleni, tydan ni ddim yn cael unrhyw amcangyfrif fel 'da ni'n gwybod bellach tan mwy ne' lai yr munud dwytha jyst cyn y Dolig, felly ma' rhaid i ni ystyried hynny. Dyfyniad Dyfarniad codiad cyflog, da ni'n gwybod yn barod bod yna un yym dyfarniad codiad cyflog yn debygol o'n bod yn fwy na be da ni wedi gyllido ar ei gyfer o. Yym ma' gynnon ni hefyd, ma' rhaid i ni gofio ôl-groniad yy o wariant sydd ei angen ar ein ffyrdd ni, yy ar ein ysgolion ni, ar ein canolfannau hamdden ni, ar ein llyfrgelloedd ni, er enghraifft, yy mi fedrwn ni gario mlaen ar hynny. Um, ac felly, dwi jyst eisiau rhaid pob peth yn, yn, yn glir ac ar y bwrdd fel bod pawb yn dallt bod na bwysau ychwanegol o bosib yn mynd i fod arna ni. Um, a felly, fel mae Mark wedi dweud, mewn egwyddor mae gofyn i'r pwyllgor gwaith gytuno uh, yr, yr argymhellion. Um, ac dwi'n mynd i gynnig un newid bach i un o'r argymhellion, ond mi ddoi at hwnnw pan na i ddod i'r pwynt um, priodol. Felly, Yr argymhellion ydy bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r prif ddatganiadau ariannol heb ei archwilio ar gyfer 2020 21, cyhoeddir y datganiad o gyfrifon llawn ar gyfer 2020 21 ar y ddolen a ganlyn am ar ddolen yn fan 'na i unrhyw un sydd eisiau edrych arnyn nhw. Yn ail, bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r sefyllfa o ran y balansau cyffredinol a chronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, a'i fod yn cymeradwyo creu cronfeydd wrth gefn newydd a nodir yn Atodiad 4, sef cyfanswm o 5.18164 miliwn. Yn drydydd, bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r sefyllfa o ran balansau ysgolion. Yn bedwerydd, bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo cynyddu isafswm balans y Gronfa Cyffredinol i naw miliwn ac fe adolygir y swm eto wrth osod cyllideb refeniw 2022 23. Yn bumad, bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo creu cronfeydd wrth gefn ar gyfer gwasanaethau, gwerth cyfanswm o 1.376 miliwn yn unol ag atodiad 1. tabl 3, uh, gan nodi fod yna gam sillafu yn, uh, yn, yn fanna hefyd. Uh, a hwn, uh, rhif 6, uh, hwn ydy'r un lle dwi eisiau gwneud jyst un newid bach os gai, uh, bod y pwyllgor gwaith yn awdurdodi mewn egwyddor defnyddio hyd at 3.471 miliwn

Diolch Robin am yr argymhellion yna. Dwi am ofyn os na eilydd gyntaf cyn i fi symud allan um, i drafodaeth, plis rhaid ofyn i fi anghofio neu hynny bynnag bleidlais. Felly os na eilydd i'r argymhellion gyntaf. Yna byna gwestiwn ma Dafydd Rhys yn godi law. So na, reit, gawn ni drafodaeth rwan ar, ar yr argymhellion neu unrhyw gwestiwn da chi'n dymuno codi um, o hynny.

yy mwy nag arfer ar y funud. Do, da ni cael blwyddyn eithriadol flwyddyn dwytha yma, lle mae yna arian wedi dwad gyn Llywodraeth Cymru i uh, ariannu lot o bethau. Ond rhaid ni fod yn dymalus, lle fydd flwyddyn nesaf hollol wahanol, a fydda ni angen y pres sydd wrth gefn. So, dwi'n meddwl na pwyll bia hi, a

uh, heddiw a bod ni yn ymwybodol o'r pwysau sy'n ei fel mae Richard wedi, um, wedi newydd ddeud a, a, a, a Mark a, a Robin o'i flaen o, bod ni yn sylweddoli uh, difrifoldeb y sefyllfa. Da, iawn, mae yna bres yna, ond bod ni yn, uh, yn ofalu sut da ni yn, yn delio fo. Ac uh, um, gawn ni uh, edrych ar be di'r cynlluniau wrth symud ymlaen. Diolch.
Diolch, Meinir. Y Cynghorydd Carwyn Jones. Uh, diolch yn iawn. Jyst y gyntaf, diolch i, i Mark a'r tîm am waith paratoi. Mae yna waith aruthrol yn ddion i paratoi cyfrifon diwar flwyddyn, does, so diolch i chi gyd am wneud. Jyst un cwestiwn i Mark ar y cyfrifon um, uh, terfynol. Um, oes yna newid i bod yn y debtor des dros y flwyddyn dwytha i fel bod Covid i bod i gymaru fo y DTDs yn y blynyddoedd pri, uh, blaenorol, ydy pobl yn gymryd mwy amser i dal, dalu yma ac ta, oes, oes unrhyw newid i bod? Dwi'n gwybod bod wedi springo cwestiwn fel yna ond y spot lle a um, fodlon chyddo'n ddol fi unrhyw adeg, ond jyst ar ran diddordeb, oes yna newid i bod yn y DTDs? Yym, da ni yn, da ni yn edrych ar faint mor, neu faint mor hir mae dyledion yn sefyll ar yn llyfrau ni. Dwi ddim efo'r gwybodaeth o mlaen i heddiw i ateb chi, ond na i anfon y gwybodaeth i chi. Um, just o ran dyledion, dwod, mae lefel dyledion yn enwedig dyledion dreth cyngor wedi codi flwyddyn yma, mae wedi codi o dwi'n meddwl o, o gwmpas tua 2 filiwn a hanner i 2.7 miliwn o a diwedd flwyddyn ariannol dwytha a mae wedi codi i 3.8 miliwn tro yma. So mae yna fwy o fobl yn, yn, yn cymryd fwy o amser i dalu dreth cyngor flwyddyn yma yn, a, a yn y cychwyn yr, yr cyfnod cael awr oedden ni'n cytuno i ohirio um, pa bryd oedd pobl yn cychwyn yn talu i dreth cyngor, pa bryd oedden nhw'n talu'r um, rhandaliad gyntaf. Felly, oedden ni'n disgwyl a, a, a i'r lefel godi, a tydi hyn yn ddim yn byd um, unigryw i Ynys Môn, mae hyn yn, yn negas mae bob un cyngor wedi bod yn rhoi i Llywodraeth Cymru. A fel chi, fydrwch chi weld yn y rhestr o um, arian wrth gefn newydd dach chi wedi creu, oedd yna swm wedi dod gan Llywodraeth Cymru dros tri chwarter miliwn i helpu ni i ariannu y colled yn os 'di os 'di bobl yn ddim yn gallu talu i dreth cyngor a maen nhw'n mynd lawr y lôn o fod yn fethdalwr neu beth bynnag a fydd rhaid i ni sgwennu'r ddyledion nhw i ffwrdd. Wrth gwrs, da ni'm eisiau mynd i fanna a da ni'n gweithio efo bobl Yym, a sut ydy pobl yn mewn trafferthion efo talu i dreth cyngor? Wel, wrth gwrs, dwi'n dwi'n awgrymu iddyn nhw ddod ata ni a siarad efo ni. Yym, hynna ydy'r peth gorau fedra nhw wneud yn lle bod nhw'n yn, yn anghofio neu trio, trio anghofio'r ffaith bod nhw mewn ddyled i'r cyngor a jyst cadw fo a pidio wneud yn byd amdano fo oherwydd na ni ddilyn yn, yn yr, yr trefniadau i adennill y ddyled yma. So, Os 'di rywun mewn traffarth, peth gawr a fedran nhw ddeud ydi dod ata ni cyn gynted â phosib. Yym, fyddan ni'n defnyddio'r arian wrth gefn yna'n symud ymlaen. Mae proses ad-ennill dyledion wrth gwrs yn cymryd sawl mis, blynyddoedd mewn rhei achosion. Felly, fyddan ni'n defnyddio a rhyddhau yr arian wrth ychwanegol 'ma 'da ni 'di cael dros cyfnod o o flwyddyn neu ddwy er mwyn lleihau y baich yn y flwyddyn ariannol yym a bod yr gost yn

Y Cynghorydd Dafydd Hughes. Ie, yeah, yn gywir, sy'n just hoffi llongyfach y, y swyddogion o'r ffordd maen nhw wedi rheoli'r gyllideb yn yr cyfnod mor ansicr yma. Um, diolch i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r gwaith yna, diolch. Diolch, Dafydd.
Diolch. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw arall gen i, rwy'n arall yn dymuno. Wel, cyn i ni symud ymlaen i'r bleidlais, dwi'n meddwl bod o'n andros o bwysig bod ni'n tynnu sylw i beth sydd wedi bod yn y wasg yr wrsos dwytha ynglyn â cynghorau'n pryderu am beth mae flwyddyn nesaf yn edrych fel. Um, nifer o newidiadau, dwi'n meddwl bod Robin grynhoi nhw'n yn, yn dda iawn yn, yn ei gyflwyniad o. Mae yna bwysau mawr o'n blaenau ni fel cynghorau a mae rhaid ni fod yn hynod, hynod o ddoeth Yym a ag er bod ni'n dod allan o'r argyfwng fel fu'r argyfwng, da ni yn mynd i camu fewn i'r argyfwng mewn mod gwahanol a mi fydd 'na ddisgwyliadau gwahanol a anghenion bobl ella'n dwyshau oherwydd be sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn dwytha. Felly mae'n andros o bwysig i ni yym a dwi yn mynd i gymryd yr eiliad i ganmol y pwyllgor gwaith sydd gen fi achos da ni wedi bod ers 2017 yn bwyllgor gwaith sydd wedi bod yn eiddfed uh, a trio gwneud penderfyniadau yna yn ddoeth uh, er bydd yr cyhoedd a dwi ddim yn awyddus iawn i ni newid o'r cyfeiriad yna er bod yna alwadau i, i spend today and forget tomorrow dwi'n meddwl beth sy'n bwysig i ni fel yym pwyllgor gwaith ydy bod ni'n cofio'n cyfrifoldeb ni nid yn unig i'r eth- yy i'r etholwyr yn 'yn cyfnod ni yma ond i i etholwyr Môn i'r cyfnod ella bo' ni ddim yma bo' ni'n diogelu'r gwasanaetha 'na iddyn nhw i'r dyfodol a bod yn ddoeth iawn. Felly dwi me'wl bo' Robin yym a dwi ddiolchgar bo' Robin 'di crynhoi yr heria' 'da ni'n gwynebu yy fel cynghora' sir. Yym os nad o's 'na yym gwe- jyst gwestiwn

licio geiria y cyfarwyddwr yn scrutiny wsos dwytha a dwi yn mynd i ddeu na eiria fo ydi o. Er mai adroddiad fo ydi o, mae o'n deud mae gennym ni gyd gyfrifoldeb yn rhan o'r adroddiad yma. Felly mae o'n gweld hwn fatha adroddiad uh, ni gyd yn gorfforaethol a dwi'n meddwl bod hynny'n wir a, a, a, a dwi'n falch iawn o glwad fo'n yn deud hynny bod o'n sylweddoli um, bod a bod ni fel aelodau etholedig a swyddogion i gyd yn cymryd rhan yn mherchnogaeth yr adroddiad yma. Er hynny, um, cyfrifoldeb fo yn o'r tynnu'r adroddiad at ei gilydd a mae'n bwysig nodi fama bod yr adroddiad um, mae yna mae o'n statudol sut mae o wedi wasod allan y disgwyliadau sydd yn yr adroddiad ac o'r herwydd hynny mae o wedi lunio fel ag y mae o a mae o wedi cynnwys bob dim sydd ei angen o ran yr elfen statudol felly ychydig yn air iawn mi a'i drosi i Fôn a wedyn Anwen yym mae ofyn i chi wedyn o ran y safbwynt y pwyllgor sgrwtyn ia diolch diolch Fôn. Diolch.
Bore da bawb. Um, ia, fel sydd wedi cael ei adrodd, um, da ni'n falch iawn o'r adroddiad yma flwyddyn yma. Um, mae wedi bod yn flwyddyn um, heriol dros ben a fel da chi wedi sôn yn gynharach, da ni dal yn ei chanol hi a da ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni chwaith, felly mae'n ma bwysig i ni um, nodi hynny yn fan hyn. I ddechrau fe, swn i'n licio diolch i um, bob aelod o staff yn y gwasanaethau cymdeithasol a hefyd yn gofalwyr maeth um, sydd wedi gweithio'n hynod, hynod o, o galad yn ystod y flwyddyn a hanner dwytha a sydd yn dal yn cydweithio hefo ni. Mae bobl wedi blino Um, da chi wedi clywed am y Covid fatigue, da ni'n dechrau sylwi bod bobl yn mynd i ffwrdd yn sal, felly fe rhaid ni fod yn ymwybodol o'r heriau na sy'n o'n blaenau ni. Um, ond yn ystod y flwyddyn dwytha, da ni wedi bod yn llwyddiannus yn llenwi swyddi. Um, mae yna bobl eisiau dod i wasanaethau cymdeithasol yn Ynys Môn i weithio rwan, um, a felly mae hynny'n peth da, da ni'n ni, ni llwyddiannus iawn yn llenwi swyddi. Um, Ia, mae, mae uh, CIW, fel da chi'n gwybod, maen nhw wedi bod hefo ni am gyfnod uh, yn gwneud adolygiad um, ymweliad sicrwydd yn gwasanaethau plant ac uh, oedolion. Tydy'r llythyr ddim wedi cyrraedd ni eto, ond um, oedden nhw'n hapus i ni ddefnyddio'r gair cadarnhaol. uh, ynglyn â'r ymweliad sydd wedi bod, uh, a mae yna lot i ddathlu, felly fydd y llythyr hefo ni mewn rhywbeth efnos erbyn wan, a mi fydda ni'n rhannu hwnna hefo chi. Hefyd, mae'n cartrefi clir ni wedi derbyn ymweliad, um, ac eto, oedd y ddau ymweliad yna wedi bod yn rhoi cadarnhaol, a dim llawer o sylw wedi cael ei gwneud ynglyn â elfennau bach iawn, iawn, iawn, oedd angen uh, i'w sortio yna, a mae hyn wedi cael ei gwneud. Felly mae gennym ni berthynas da ac agored hefo uh, uh, CIW, a mae hynny'n bwysig. Da ni yn chwarae'n rôl yn rhanbarthol ac yn genedlaethol um, er mwyn wneud yn siŵr bod uh, lleisiau a, a anghenion trigolion yn Ynys Môn yn cael ei, ei glywed. A da ni hefyd, fel da chi'n gweld yn yr adroddiad, wedi gorfod newid y ffordd o weithio yn ystod y flwyddyn dwytha yma um, a mi ydan ni o hyd yn edrych ar gwahanol ffyrdd i weithio hefo trigolion yn Ynys Môn pan maen nhw angen yn gwasanaethau ni. Mae yna sawl elfen yn yr adroddiad a illa swn i'n tynnu ambell i sylw i chi ynglyn â'r gwaith yn y maes oedolion. Da ni wedi mynd yn didigol, mae gennym ni defnydd rwan o technoleg, uh, a mae hwnnw yn, yn gallu gweithio'n dda efo rhai unigolion unig uh, allan yn y gymuned. Mi ydy ni hefyd uh, wedi gweithio mewn partneriaeth hefo Mencap Môn a da ni wedi helpu nhw ddatblygu hwb uh, yn ganol Llangefni a maen nhw rwan yn mynd i fynd ar hwb yna uh, o gwmpas yr ynys. Mae gen nhw y drefniadau i fedru fynd i'r cymunedau. Felly da ni falch iawn o'r partneriaeth yna sgyn ni hefo nhw. Um, a mae gennym ni bartneriaeth hefyd hefo sawl um, partner arall. Mi ydym ni'n gweithio'n agos iawn yn amlwg hefo adran addysg a, a adran dau y cyngor. Um, a wedyn, da ni yn, yn falch iawn o'r perthynas agored yna sgyn ni hefo uh, y ddwy adran yna yn benodol yn, yn y cyngor. A hefyd mae gennym ni berthynas da erbyn hyn hefo yn ysgolion lleol. Um, mae gennym ni gyfarfodydd rheolaidd lle, lle da ni'n ymuno hefo yn um, prifathrawon yn bennaf, a da ni dal yn gweithio ar mynd ar nes mae i fod yn y Trauma Informed Island. Felly mae yna lot o sylwadau yn yr adroddiad. Dwi ddim yn mynd i ymddiheuro bod o'n 50 o tudalennau, um, a, a mae hwnna, yr er fersiwn i'n pyn bach mwy condensed os liciwch chi, oedd o'n 58 o tudalennau. Felly, da ni wedi gael ei lawr i pyn bach, ond da ni wedi tynnu'n byd allan. Um, be oedden ni'n gwneud ydy sylwadau lefel ychel Um, ac, ac i, i, i gloi, um, da chi'n gweld yn yr adroddiad yr er cynnydd sgyn ni yn yn gofalwyr maeth ar yr ynys, a mae hynny yn wych o beth. A da ni mond uh, i mewn i'r ail chwarter o'r flwyddyn uh, nofio yma, a da ni wedi llwyddo uh, i hitio'n target o gael chwech o falwyr maeth newydd, wel mi fydda ni uh, erbyn mis Medi uh, wedi, wedi hitio'r target yna. Ac yn mis Medi, mi mi yna fwy o ymdrech i gael fwy o gofalwyr y maeth yma yn Ynys Môn. A fel o'n i'n dweud, mae'r pecyn da ni'n gynnig gwan i'n gofalwyr maeth ni wedi cael ei, cael ei osod a'i wedi cytuno gyda chi. Felly hynna pam o'n i'n pwysleisio ac o'n i'n falch bod yr arweinydd wedi um, bigo i fyny ar y geiriau na adroddiad ni ydy hwn a fyswn i'm yn medru gwneud hyn ar ben yn hun. Felly, um, dyna fo'r adroddiad. Um, felly, os oes yna gwestiynau neu sylw, yn hapus i dderbyn heini. Diolch. Diolch Fôn.
A i drosodd am sylwadau sgrwtini gyntaf a wedyn na ni agor allan. Diolch Anwen. Diolch iawn.
Um, By'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol edrach ar yr adroddiad drafft gan y cyfarwyddwr statudol um, dydd Iau dwytha'r wythfed o'r Rhinaf. Ac wrth gynnig yr adroddiad drafft er cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Gwaith, mi o gynnyn nhw chydig o sylwadau i'w chafu i'r Pwyllgor Gwaith. Um, Yr un cynta yym isio nodi yr heriadau gysylltiedig efo Covid 19 a'r pandami- pandemic a hefyd nodi er gwaetha' hynny bod y gwasanaeth wedi yym llwyddo i gyflawni holl waith statudol a bod 'na yy sicrwydd o hynny 'di cyrraedd gan CIW i'r perwyl hynny a bod hynny yn bwynt yym teilwng i'w nodi yy i- er sylw y pwyllgor gwaith. Ond mae gyfeiriad hefyd at y gwaith sylweddol, gwaith partneriaethol, a mi o' 'na gyfeiriad penodol at y gwaith pe- yy partneriaethol mewnol yym efo'r gwasanaeth tai a hefyd efo'r gwasanaeth dysgu a hefyd yr ysgolion fel ma' Vaughan eisoes wedi cyfeirio ato fo. Mi o' 'na hefyd yym nodi yn yr adroddiad yym y galw cynyddol ar wasanaethau cymdeithasol, bo' hynny'n blant, pobl ifanc neu oedolion, ac yn rhagweld bod hynny yn mynd i gynyddu yn enwedig fel ma'r llacio yn parhau yy efo'r yy rheoli yy sgil-effeithiau'r pandemig. Yn gysylltiedig â hynny hefyd, o' 'na sylwadau ynghylch y pwysau yym ariannol tebygol ar y gwasanaethau cymdeithasol a bod angen cadw golwg ar hynny, a mi o' 'na gyfeiriad hefyd at ansicrwydd o ran maint a hefyd dyfodol rhai o'r grantiau gan Lywodraeth Cymru. Mi wnaeth y pwyllgor gyfeirio'n benodol at ICF, yr Inter- Integrated Care Fund, ac yn nodi bod hynny eto i'w gadarnhau. Ac yn ola, mi oedden nhw'n dymuno um, tynnu sylw at gyfraniad sylweddol lliosog staff y gwasanaethau cymdeithasol a bod nhw'n gwneud hynny um, i chi fel, fel pwyllgor gwaith. O gymryd y sylwadau yna i, i, i ystyriaeth felly, um,

am eu cyfraniad rwan na i agor allan i'r gweithio'r gwaith os gennych chi unrhyw sylw neu gwestiwn da chi'n dymuno wneud ar yr adroddiad y cynghorydd Carwyn Jones.
Yn gyntaf, diolch o'r iawn i, i Fôn a'r tîm am y gwaith calad a adroddiad cadarnhaol ofnadwy. Da ni'n falch iawn o'r gwaith da chi'n neud, um, a mae'n waith pwysig ofnadwy yn Ys Môn, dydy. Un o'r llwyddiannau dwi'n meddwl da ni gyd na ofnadwy o falch o di weld yn datblygu'r ysblynyddodd ydy yr cynnydd yn y cartrefi maethu 'da ni 'di weld yma ar Ynys Môn, dwi'n meddwl bod hwnna 'di bod yn lwyddiant aruthrol do de. Mi 'swn i'n sbio ar hyn chydig o flynyddoedd yn dôl fyswn i'n roid pecynnau a gwell telerau yn ei lle a dwi'n meddwl bod hyn 'di bod yn lwyddiant ysgubol a mae'n falch iawn o, o, o weld hyn yn cynnyddu eto um, yn yr adroddiad yma, so da iawn chi. Um, a bod yna un wedi cael ei llwyddo i gael ei fabwysiadu yn y cyfnod. Ydy'r cyfnod Covid yma wedi hindro'n bach ar y broses mabwysiadu fo'n ta, ta, ta ddim rili, really, ond mae'n dda gofyn y un wedi cael, ond mae yna bedwar arall ar y list i gael ei mabwysiadu, ond ydy hynna wedi effeithio fo o gwbl um, yn y cyfnod yma. A jyst hefo cartrefi maethu, falch iawn o weld nhw, oes yna rei weithiau yn mynd i faethu a penderfynu o dydy hwn ddim i ni, chwaith, O, um, oes yna rhywbeth fel yna, ta di pob i weld unwaith maen nhw wedi cymryd y camera yn gyfeithi, um, bod nhw'n parhau wedyn efo hynna. So just yn gyffredinol a fo'n o'n gwych, diolch yn fawr chi am y bob dim.
Diolch. Um, ynglyn â'r pwynt cyntaf, um, mae Mae yn gofalwyr, wel, ella ar, ar yr un dwytha gyntaf, ia, ynglyn â'r gofalwyr sgyn ni, mae lot o'n gofalwyr ni yn aros uh, yn gofalwyr maeth. Mae yna rhai yn gadael a mae yna rhesymau penodol i hynny. Ond rhan amla, uh, mae'r gofalwyr maeth sydd yn meithu plant sydd ddim yn berthyn iddyn nhw yn tueddu aros hefo ni. Uh, mae gennym ni berthynas agos iawn hefo nhw. Uh, felly, da ni, da ni, da ni bod yn lwcus na colli bobl weithiau da ni o achos oed, a maen nhw'n penderfynu ymddeol. Um, ond mae yna rhai o'n gofalwyr maeth ni, dydyn nhw ddim yn ymddeol. Mae ma nhw'n cario ymlaen gweithio tan maen nhw, da chod, yn ni 60 a 70 a rhai o'n nhw, a maen nhw'n gallu cynnig gofal gwych i rhai o'r plant. Felly na, da ni'n lwcus. Da ni wedi elwa gofalwyr maeth o'r sector breifat sydd wedi dod â drosodd ata ni, ond dydy o'm wedi mynd y ffordd arall yn ystod y flwyddyn dwytha. Ynglyn â'r cwestiwn ynglyn â prosesau llys a mabwysiadu, um, da ni wedi bod yn hynod o lwcus dy gwir bod gennym ni brosesau clir mewn lle mae'r gwrandawiadau llys wedi mynd yn rhithiol. Um, a mae hynny wedi gweithio'n dda a da ni wedi gweld cael ambell sylw um, bositif iawn uh, gyn uh, swyddogion yn y llysoedd ynglyn â sut da ni wedi ymateb a di addasu'n sydyn. Felly mae yna drefniadau mewn lle. Ella bod rhai o'r grandawiadau wedi cael ei dileu, mymryn, ond on dim yn sylweddol. Uh, ac mae yna waith rhanbarthol wedi mynd, uh, cenedlaethol, sori, wedi mynd ymlaen, ynglyn â cael barn bobl ynglyn â sut mae'r drefn di gweithio, am fod, chybod, Adeg yma blwyddyn a hanner yn ôl, mi fysa ni gyd yn mynd i llys am ddeg yn bora ac ella mae yna weithwyr cymdeithasol yn sefyll o gwmpas um, a dim yn mynd o flaen y barnwr. Rwan, da ni'n camser penodol a da ni'n gweithio'n agos iawn hefo uh, twrniod y, y cyngor ynglyn â sut da ni'n gweithio. Felly mae um, mae'n ma reputation os ydych chi yn y llys wedi gwella'n sylweddol a mae'r perthynas gyda ni hefo twrniod y cyngor yn un da a, a da ni'n cael cyngor cadarn iawn gyda nhw. Felly na, mae ma, ma pethau yn symud yn y ffordd cywir yn bendant.
Diolch o'r iawn. Bon, os yna unrhyw gwestiwn, o, Cynghori Meirion Jones, diolch. Just, just eisiau uh, ddeud yn gyhoeddus, diolch uh, um, am, uh, am y gwaith, Bon. Um, Dwi'n gwybod, dwi wedi cwyno yn mewn blynyddoedd a, a fi am y hyd yr adroddiad, ond uh, erbyn hyn dwi'n derbyn bod o'n gorfod bod be ydi o a bod chi'n trio yn trimio fo i'r uh, i'r maint uh, derbyniol. Ond o'n i, on i ddim mynychu yr uh, cyfarfod scrutiny diwrnod o blaen, a dwi wedi clywed y sylwadau sydd, sydd wedi cael ei wneud, wedi cael ei ailadrodd gen, gen Anwen bore yma. Dwi'n eisiau ailadrodd pethau. Ond jyst cymryd y y y y y cyfle i i ddiolch am y yr holl waith sydd ga'l ei wedi ga'l ei wneud, ac jyst i ddangos i bobl bod 'ne gyfrifoldeb ar draws nifer o aelode. Yy ma' 'ne nifer ohonon ni sydd yn aelode o yym gyrff eryll sydd yn yn ymwneud â hyn, yym sef yr yy panel rhiantu corfforaethol yy er enghraifft. 'Dan ni 'di clywed yn yn gynt bore 'ma am yr yym am y cofnodion yn fanno. Ac wrth gwrs mae'r ma bwrdd uh, um, gwella uh, gwasanaeth cymdeithasol hefyd ar ei gael i'w uh, gychwyn rei blynyddoedd yn ôl. Uh, ac dwi yn teimlo erbyn hyn, yn, ni dall y gellir gwell, ond da ni bod ni yn efo nifer fawr o agweddau o edrych ar y mater yma, a dwi'n meddwl bod yr adroddiad yma yn yn dod â'r wahanol rhinynnau a'r a'r pynciau ynghyd, a jyst diolch yn fawr iawn am am y gwaith cefndirol sydd yn yn y mater yma. Yym gallwn ni'm dechrau rhe- r- rhestru pethau, mae yna mae yna gymaint ohonyn nhw. Ond mae yna gymaint o bethau sydd wedi gwella hefyd, a, a diolch yn fawr iawn. Diolch, diolch Meirion, diolch. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw am rwy'n arall yn dymuno ei wneud ar yr adroddiad? Os ga i, os ga i ddod mewn yn sydyn, ga i jyst diolch yn fawr iawn i, i Fôn a'r tîm Yym pan ddois i yn aelod o'r cyngor yn y lle cynta mi yy o'dd 'na gryn bwysa wrth gwrs yn y yn y gwasanaeth yma yym a ma'n falch dwi'n falch iawn o weld y cynnydd sy' 'di bod drost y bedair mlynadd dwytha yym a dwi'n dwi bod yn yn hynod falch o'r gwaith 'dan ni 'di neud yy o ran yy maethu ag o dan o o o o ran dod â yy rhei o'dd yn yn

Diolch Robin, diolch. Mae o'n cymryd cymdeithas i magu a gofalu dydy a dwi'n meddwl be da ni wedi trio greu ydy cymdeithas sydd yn ymwybodol o'r heriau mae bobl yn wynebu. Um, mae cartrefi clyd yn un o heiniau lle da ni'n gwybod bod um, y gymdeithas yn fodlon ni i gymryd i'r rhan i edrych ar ôl yn plant ni sydd, um, sydd angen yr, y cefnogaeth yna. Um, os yna rhyw gwestiwn neu sylw arall gen rhywun? Uh, Cynghorydd Alun Ymru. Ia, yeah, gaina hefyd uh, longyfarch y gwasanaeth yma mod da ni wedi symud ymlaen gymaint dros y cyfnod o flynyddoedd dwi wedi bod yn ymwneud â'r cyngor. Uh, ac hefyd yn falch iawn o'r cydweithrediad da mae o wedi cael ei gyfeirio ato bore yma sydd yn bodoli rhyngddon ni fel yr adran tai a'r gwasanaethau cymdeithasol. Ac uh, dwi'n meddwl, dwi meddwl bod yr adroddiad yn llawn bod gama blinder sydd wedi amlygu ei hun ac wedi bod yn destun uh, edmygedd mewn ffordd gyn gynghorau eraill o'r gwaith da ni'n neud. Ta, da ni ddim wedi cyflawni y cwbl hyd yma, ond da ni ar y ffordd.

Dwi'n ymwybodol bod y y staff gwasanaeth iechyd yn mynd i dderbyn yym gwobr am y gwasanaeth ma' nw wedi roi yn ystod y cyfnod yr argyfwng yma. Dwi byth yn licio gwahaniaethu rhwng gwa- staff gofal a ag iechyd ma' staff gofal yn ystod yr argyfwng yma wedi parhau i fod allan ar y front line, bod nhw yn ein cymunedau ni, mynd i fewn i dai neu yn ein cartrefi preswyl, neu hyd yn oed yn staff ieuenctid oedd yn mynd â fechdan ar stepan drws pan oedd pawb arall wedi cloi hunan yn eu tai. Um, gai, um, gai, um, sgynna fi ddim gwobr i'w gynnig a, a fysa gen i fi swn i'n ei roed o, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y pwyllgor gwaith o fama, um, bod y, yn gwerthfawrogiad ni'n cael ei rannu hefo pawb yn yr adran dydan ni'm yn gwahaniaethu 'dan ni'n gwbo bo' pawb 'di gorfo gwasanaethu yn y cyfnod yym yy argyfyngus fuodd a mi roddwyd n'w 'u hunan o blaen 'u teuluoedd yym er mwyn neud yn siŵr bo' nw'n gwasanaethu pobol yr gora. Yym dwi me'wl bod o'n briodol bo' i, i mi ddeud hynny ar adeg lle dwi'n teimlo nad ydy gofal yn cael yr un um, yr un sylw a, a iechyd a dwi'n meddwl bod ni angen cydnabod y ddau broffesiwn i fod yn gyfartal. Um, felly dwi'n cynnig yr adroddiad a fel dwi wedi dweud chi, mae o'n mynd ymlaen wedyn i'r cyngor sir er mwyn cael ei, ei gymeradwyo gan pob aelod etholedig. Os yw'n rhywun yn fodlon eilio'r cynnig, os gwelwch yn dda.
pleser a deil efo.
Oce, okay, dwi'n meddwl na Bob Parry dyna. Nes i weld llaw Alun a nes i glwad Bob, a dwi'n gael wedi clwad Bob, mi ai am Bob Alun, fe ddech chi chi tro yma. a dwi'n mi ai o gwmpas y bleidlais, os dyn nhw'n iawn, gan gychwyn efo y cynghorydd Meirion Jones. Uh, pleser i, i, uh, i dderbyn a cytuno. Diolch.
Cynghorydd Richard Dew.

a'r weithred eitem ydy newid i'r cyfansoddiad, hawliau dirprwyol, datblygiadau ac arwyddocâd cenedlaethol a buddion cymunedol anstatudol. A dwi'n meddwl bod Carwyn yn mynd i fynd â ni drwy neu am drosglwyddo i chdi a dwi'n meddwl Carwyn, diolch. Uh, diolch um, yr arweinydd. Ia, um, cais, mae yna ddau gais yma. Un cais, fel mae'r arweinydd wedi dweud, i ddirprwyo pwerau um, pennaeth, pennaeth rheoleiddio datblygu'r economaidd um, gyda datblygiadau arwydd o cad cenedlaethol ac um, gyda'r gorchymyn datblygu arbennig ac hefyd cais ddirprwyo i'r dirprwy brif weithredwr mewn perthynas â negodi a cymeradwyo buddion cymunedol anstatudol ar gyfer datblygiadau a ystyrir yn datblygiadau arwyddocâd cenedlaethol.

Mi fydd y newidiadau yma yn sicrhau fod y Cyngor yn medru ymateb mewn ffordd effeithiol a chadarn i'r brosesau ymgysylltu cysylltiedig, a mae'r amserlen rhain yn tynn iawn fel arfer. Ac fel pwynt olaf, jyst eisiau nodi, bydd y newidiadau yn ategu i'r brosesau cyfathrebu mewnol presennol i sicrhau fod yr Uwch Dîm a'r aelodau yn ymwybodol o'r materion perthnasol a'r cynnydd

yn fan hyn. Does 'na ddim yym sylw o ran yr ochr monitro'r gyfreithiol ddim. Dw dwi'n dwi jyst isio jyst isio sicrwydd bod ni'n bod ni'n gant y cant achos 'na rwbath cyfansoddiadol ydi o bod y swyddog monitro yn fodlon hefo hefo'r cynnwys.
Diolch. Um, na, dwi wedi ymateb i hwn a mae barn yr adran cyfreithiol yn cynnwys yr adroddiad ei hun. 'Na fo, felly 'na fo. Diolch. Felly yn yr adroddiad. Gwych. Iawn, diolch. Felly, um, os a eilir felly yr argymhellion. Dwi'n hapus i, hapus i eilio, diolch. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas yn eilio. Os a unrhyw gwestiwn neu sylw da chi'n dymuno godi, y cynghorydd Carwyn Jones. No. Diolch, Rwy'n.
Sa'ch chi'n licio mynd drwy'r argymhellion um, Mewn manylder yym... Ia ia ella 'sa well sori ia ddim digon Dafydd i eilio chdi ar ôl chdi fynd drwyddo nhw ia mwya dyn ni... Ia drwg ma' 'na ma' gynnon ni yy pedwar argymelliad mae o drwyddyn nhw rŵan. Yym argymelliad rhif un bod y cyngor llawn fel awdurdod lleol, awdurdod cynllunio lleol ac awdurdod priffyrdd lleol yn ddirprwyo pwerau i'r pennaeth rheoleiddio a datblygu'r economaidd mewn perthynas â chyflawni holl swyddogaethau statudol y Cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad a ystyrir yn ddatblygiad arwyddocâd cenedlaethol, yn ôl diffiniad yn Neddf Cynllunio Cymru 2015, sy'n diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a Tref 1990, a rheoladau datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol Cymru 2016 fel y digwyd, digwyd, diwygwyd a rheoladau dilynol. Yr ail argymelliad bod y cyngor llawn yn dirprwyo pwerau i'r pennaeth rheoleiddio a datblygu'r economaidd mewn perthynas â chyflawni holl swyddogaethau statudol y cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad sydd angen gorchymyn datblygu arbennig o dan adran 59, tri, yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Y trydydd argymhelliad, bod y Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo ei awdurdod dros negodi'r holl fuddion cymunedol anstatudol a phob penderfyniad sy'n berthnasol i'r drafodaethau o'r fath, yn gysylltiedig â, neu'n deillio o, ddatblygiad a ystyrir yn ddatblygiad o arwyddocâd cenedlaethol, i'r Dirprwy Brifweithredwr mewn ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr ac Arweinydd y Cyngor. A'r pedwerydd argymhelliad, bod ni heddiw, a bod ni'n cynnig

Erbyn.
Efo, felly mae hynna'n mynd ymlaen felly ni'r Cyngor Sir ym mis Medi, ydy. Iawn, diolch yn fawr iawn. Awn ni ymlaen rwan i'r nawfed eitem ar yr agenda, sef cau allan y wasg a'r cyhoedd. A mi wna i ddarllen allan be mae'r adroddiad yn deud ynglyn â'r rhesymeg dros cau y Yym, beth sydd yma ddim mae'r adroddiad pwyllgor amguedig yn rhoi manylion am newid trefniadaeth sianelau digidol yn cynnwys prisiau am fodcasiad a chostau cysylltiol ac o'r herwydd mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth mewn perthynas â chontract masnachol rhwng y cyngor a darparwr gwasanaeth sianelu digidol ac ystyrir bod y wybodaeth hon yn fasnachol sensitif a dyna ydy'r rhesymeg dros cau allan y wasg a'r cyhoedd. Oes na rywun yn fodlon cynnig os gwelwch yn dda? Cynnig.
Y Cynghorydd Robin Williams yn cynnig os a eilydd os gwelwch yn dda. Eilio.
Carwyn Jones yn eilio. Dwi'n mynd ymlaen rwan i fynd drwy'r pleidlais. Y Cynghorydd Meirion Jones.
Cytuno. Diolch.
Y Cynghorydd uh, Richard Dew. Cytuno.
Diolch.
Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Cytuno.
Diolch.
Y Cynghorydd Alun, uh, Alun Ymru. Cytuno. Diolch. A'r Cynghorydd Bob Parry. Cytuno.